GB WhatsApp tih tunla hin la rem em a chu chu kan en dawn ta ni a thlangah hian camera bulah hian WhatsApp version tuna play store atanga kan download update thar ber awm bawk a tuna kan en tur bik hi GB WhatsApp dah GB WhatsApp a kan lut ang tah hian a main vel leh a setting awm dan hi chu la in ang vek a WhatsApp heta tanga Google play store atanga kan download nih khan ti hian hei kan application news pakhat zar online a kan lut a entin a. a that vêlna pakhat chu kan star mark thei ta mahse a inang lo ta a ni a a inang lohna pakhat chu heta a heater a lo ah hian a bar a lo lamah hian star mark ang te kha a awm a mahse hei chu heta ṭanga click phûta star mark kha a ngai ta a ni hei danglam vêlna pakhat a ni ta translate tir thei mahse sei deuh translate translate tir thei lo ta thung ta a ni translate ah hian engtin nân tuai deuh kan lo translate tir dawn chuan imm G B WhatsApp lo ti ta ila. ti hian imm translate kan tia ti khan english arabic ten kha kha imm friends a kan tih kha chuan ti hian kan wait a ni kina a rawn lang miat a ti khan friends tawng ang khan min lo leh sak a ni chuan khami bik ah khan imm chhan na pakhat chu group info kan lut ang. Privacy bik te awm ta, height receipt status leh height typing status te height view status te kha khai atan in tling a tikhan an inchhah duh bik te kan hide tih dawn ta a ni. Kan thleng leh ngha khan chu mahni duh dahna set ve mai tur a ni ta. Umm a la inang vek ta. Mahse helai ah kan luh hian danglamna pakhat chu hei a ni ta. A la inang vek ta hei tihian. five an luhna active leh active lo kha hriat ve ta thung ta ni kha ha chuan hmm. log khi om le ta log khi thre mai ma privacy ti la le group a hian ten log kha thei ta tan enable password in chunga eh, kan tin tin ta tan ve kan chuleng kha hemi whatsapp group bik te kha leh privacy thil kha lawk daih theih ta a ni. Status ah kan luh pei chuan la inang tlang a, la inang vek call hi tlem a danglam na chu ta in kal hian hei min number hriat ve kha ngai a inang lo nan ta a ni. Bak ah chuan heta tanga mi dang profile lo change leh change lo te kha setting aṭangin set vek thei ta a, kha ṭhat ve ruk na riau pawk khat a ni ta a ni. Tunah hian setting ah kan kal ang privacy bik ah hian hei kan hmuh hian mahni in duh dan online. Online status te khan mahniin a highlight thei ta a, tikhan duhlu danin a tihtir theih a ni. A that vena pakhat a in ta a ni. Recording ah te privacy recording ah ka luh chuan hide for contact te hide for ka bik te lo lang daih tak a. A chuan mahni duh dan sin khan hei GB WhatsApp a kan luh hian hei download thim tih te a awm a, download thim a kan luh hian hemi a phone lan dan thim kha duh chuan mahni duh dan khan hei a leh leh theih ta a, rawng lan dan te kha kha that ve nan ni ve ta. Pakhatah chuan update na bik kha a awm ta chuan FFQ tih te bawra kan luhin umm tikhan kan hmu ang khawn hut awm ta a ni thim set sep na te. tikhan to run this application restart application tikhan kan da kan soi kim lo pawh ni mai thei mahse kha chu mahni download hunah khan mahni nei zir ve thei zel a ni heta kan luh chuan hei kan ruang khun awm tho ta tikhan online a heta lo lang hava var anga lan khat duh leh dum te pawn sen te pawn ti lang thei a typing rawng te kha kei chuan var kan hmang ta varin kan A nang nena sen ema duh leh sen in colour te kha that ni nan tan in in buang khuan en ulai a hei a chhan ten kan la mang mi apangai ang in ka duh vak lo vang in chuan kan kal leh anga chat ah bik hian chat ah pawh hei chat dan style entry kha awm ta buang khuan a duh dut ang takin chuan default ka thlang a tihian hei chat bubble design te pawh kha hei tihian facebook design ten Trader te nih mang date hi duh duh dan in tling a, chuan chain message size kha duh chuan in ti lian thei full pawn in default ang in ka mang tlang pui a rawh pek sang in hei ka kha ni tlang lawng ta ni hei hai camera icon hi i duh leh dah bo di thei voice note pawh kha i disable thei voice tel lo in don't stop audio stop voice message pawh kha Download lo tur umm download lo tur khan a thei a ni ta ni. Kan buang khuan dang lam em em a. A mahni a set ve mai chi khan in ka hre ber leh lamah chuan trans plan mode ang luh chuan khu status bar color leh-- Navigation bar colour chu a dum lo leh a dum in ka dah dik chuan default huan ka hmang a ka la ti chhin lo a ha ha mahni duh chuan khami colour kha change a change ve thei a kha ve rawh na riau a ni ta an ni pic a kan luh hian hei kei mahni pic kan tih lan duh chuan nakin khan hetah group a ka kalh khan ka pic kha hetah a lo lang ta kha kha midang pic nena umm kan in chat na. Heti kha profile an lut tawh kher lo, kan kan hmu vek thei direct in kha ka that ve ta a ni. Hetah hian kei kha chuan ka ti lang lo ta, midang channa ka hmuh, midang pi ka hmuh duh vang khan tikhon ka click ta a ni. I click vek chuan nangmah leh i chat pic kha a rawn lang dawn a ni group ah leh group lo ah pawh kha a that ve nan ta a ni. Heng kan lut zuai zuai ang, thlai duh leh in intling a, induh danin in chhiar anga ka kha that ve nan ta, chat ropah pawh hian hei ti hian. an thla chu mahni set tur kha ni mai a hei hi chu kan rawn review na mai a ni ta umm a hrinah hian an siam tha ziak a an sitting hi a var chuang thar hi a hrinah hi a lo tha ni hi umm an siam tha khawp mai a kan hmuh ang hun chu kha kha chu mahni in kan duh ang a a sen a hi kha tha in ka hria. tha khawp mai an rawn bek dan hi contact screen te pawh hi saw contact status tin contact screen internet data data usages and performance decrease saw contact status heta.

Media sharing a kan luh hian hei video upload zat hi sawm nga a ni ta sang ber a chuan image quality pawh hi sharing message pawh hi eng emaw tih ang khin dah tih ta hei han rating a ni ta reng ngawt a audio hi. Hundred hun hetiang music pakhat kha hundred lawm ta se ha i thawn thei tihna ni mai a pangai chuan a leng tlem lutuk a whatsapp a chuan kha a that ve a nan ta video nen chuan kan video original picture size ten kan va thawn daih tih kha ha eng nge quality tha kan duh chuan va thawn dan khan hrem em ni gb whatsapp hi. a quality tha deuh thlalak ang ten kan va thun duh chuan kha kha that nan ta a ni other mode ah chuan high notification tik design ah hian hei hei ka hmang ta a ni tih rah default in ka hmang a hei hi that ve na ruk na riau pakhat chu a ni ve ta a ni hei tik style kha. notification bar pawh hei duh duh dan in hei whatsapp awm dan hi hei tihian ka ka that leh na backup data all world online reng i duh chuan muhil chunga online reng i lan tir duh chuan tah hian all online hi click ngei ka a that ve na a ni dark theme setting te awm ta tih khan video player pawh i duh zawng i thlang thei a tikhan hei give provider pawh tikhan. log ah hian hei hi eh heta whatsapp ah ngai whatsapp log tih va dan lawk thang a chawlh khan gp hian chhawmsal kha khat that rawng na riau pakhat an ta a password chhung a nikina group a password kan chhun dan kha ni mai kha kha a that ve nan an ta a ni whatsapp pawn a a log nan mi dang lo khawi thei lo tur a log nan password number a hmang a chhun na tur khan an ta a ni eh duh i disable ah hian i duh loh chuan i disable leh thei password chhun i man kha duh loh chuan password a chhun ta a. kha a that ruk na riau dat tlem whatsapp file nih chuan whatsapp file a kan lo manni an tih nan khu ka lo lut ta kha a duh chuan i entirh theih tih khan a tial ta kha a that ve ruk na riau a ni ta a ni language ah te hi a hman ta inang do vek a like a chu whatsapp pangai nen tih khan kha kha. WhatsApp pangai nen danglamna kan rawn review theih chu a ni ta chuan hi ta kan luh hian hei plus ang tih a rawn run hian hei danglamna ve em ta hi contact tura kan hmu biak na hei hi kan download tihna aw thim khan ta a ni. Heihi chumi hun lai online tih vel te profile ka update tih te kha kha a proof na kha a ni ta a ni umm khati zawng kha hei tuna whatsapp GB review kan neih theih chu a nia duh aia nakin chang lo mai thei a kan vek tha tihna te a ni a a dang a kan rawn-- Tih leh hunah chuan ken chang a rawn tih kan tum dawn a nia kha ti zawng kha tun atan chuan ni loh in kan tih theih zawng chu a nia tuna kan channel Mister Eng tih kha min lo subscribe chak ve turin ka rawn dil thlauh chu inchung ah ka lawm bawk e.